Ka papa te whatitiri hikohiko tauira ka hukura ki te rangi he aitu ka rironga mai ka he Ko Ngunguru, ko Ngangana, ko Aparangi Ko te titi o te rua ko te tau haka wahine Ko te motumotu o te riri, te awa o ngā rangatira Taumārere herehere i te riri te puna ike te riki E tu atu nei, Ngāti Hine, puke puke rā.
Kia ora, kia ora koutou. Tēnei he mihi a Tuna ki tērā o tātou whaea i roto o āna kōrero. Kore au ko te whānui i te moehamoeha ko tāna o ngā kōrero e pā ana ki a Rangiriri, e pā ana ki a Pokopoko. Kei te miharo mō āna kōrero mō tēnā. Tae atu rā wana kōrero mō Tuna Paea i roto o Wharihiti, i roto o tērā wā tātou roto o Kaiwai, ā, tae atu rā mō Matariki. Moe ana tātou ko tēnā kupu te Mata Ariki, ko ngā kanohi tērā a Io Matua, ā, tae atu rā ki ngā kanohi nohinohi i kōrero ia, ā, ko wērā o ana tamariki. Ā, nō reira. Me mihi a tau ki tēnā o tātou whaea i puta mai i tēnei ata ki te haka puta wana kōrero. He maha ngā mahi i mahia ai ahau ki roto o te awa tapu o Taumārere, ki te tirotiro ngā āhuatanga e pā ana ki wā tātou tuna, ā, pēhā te māo tā tātou ai. Ko ērā mea katoa i mahietia runga tērā o tātou awa. Ngā mea katoa e haere ki ana i runga tērā awa, e kake katoa ana ki roto rā i wanga rohe katoa o ngā tihi. E pā, pā ana wēnā, wēnā mahi ki runga rā te awa tapu o Taumarehe. Ā, me hoki au ki tērā o ngā kōrero, ā, ka mimiti te puna o Taumarere ka toto ki Hokianga. Ka mimiti te puna o Hokianga ka toto ki Taumarere. Na, i roto o era korero, he korero, he ora tonu ana anu ena korero ki roto i a tatou. Ne? I a, i a Uanuku rawa ko Kaharu. Ka hoki ra ki tera wa i, i, i Hokianga, te wahine tuatahi a Rahiri. Ka hoki au ki Wiriki i tera te tuatahi. Nē? Ā, te whānanga mai a, a, a Uanuku, ko tana ingoa Uanuku Koare, kīhei e pai a, te mahi o tana matua ki tana māmā, ka pēnei tana koro, ka haere au ki reira, nē, nē, tupu ake au, ka haere te patu taku pāpā, i a Rāhiri. Nā tana tupuanga ake ka haere ki roto o te pā o Rāhiri. Ora kau nō tana pāpā hoki mai noa ki roto tētahi pakanga, ka tatari ake tae mai. Ka tae mai tana pāpā ka pēnei tana kōrero, I haere mau te patu i a koe. Ka kōrerohia tana matua, ka hanga rarata mai te ngākau o tēnā wā tana tamaiti. Ka tīmata ia ki te ako, ki te ako i a ia tēnei mea te mau taiha, ngā karakia, wēra mea katoa, i te mea te ingoa tūtahi, ko Ūnuku Koara kau kei Pāpā ki te ako i a ia mō roto o wēnei tū momo mahi. Na, ka ako nge ia, ā, me te mōhio rā, i moe ono a Rāhiri te, te tahuna wahine, ka puta ko Kaharu. I reira ka kite ko nga putanga puehu, ne, ko tata pakanga raua ki a raua. Na, i reira ka peenei a Rahiri, Mahaku e tuku tetahi tuhoronuku, e mea ana te kaita, ne. Māku e tuku, me kei hea te wāhi ka tatū te tūhoronuku nei, ko koe te kaitiaki i tērā wāhanga, ko tērā wana tamaiti te kaitiaki i tērā wāhanga. Nā, ka tatū mai tērā tūhoronuku i te tēne taha o Kaikohekohe. Reira ka tatū ki reira, ka puta o tāu kōrero, ka mimiti te puno o tāu mārere, nā, ko Uenuku Tere te kaitiaki i tēne taha. Ka mimiti te puno o Hokianga, ko Kaharau te kaitiaki i tērā taha. Nā rekau kei kōrero mō ngā puna wai, e kōrero ana tēnei ki ngā tāngata. Me he au i a koe kei te haere mai ki te awhi i a au, me haere mai koe. Mena kua hī ana au ki te haere mai ki te awhi i a koe, ka haere mai haere atu au ki te awhi i a koe. Na he ora tonu ana anō tēnā whakatauki ki roto i a tātou. Ka hoki waku mahara i te waipuke i pā ki roto o Pangaru. I te pai, nā te haere mai tētahi tai hautupa, ka tīhore katoa ngā maunga katoa, me ngā rākau katoa i hekeho i roto o Pangaru, i roto o tērā hapū. Ka karangangia tērā o ā tātou matua, a Hainita Paraone. I roto o Mototau, ka karangangia te hui. Ka pēnei te kōrero tekau mā atu ana, kia mahara tātou tēnei Whakatauki, Ka mimiti te puna o tau mārere ka toto ki Hokianga. Ka mimiti te puna o Hokianga ka toto ki tau mārere. I roto o tēnā, e kōrero ana a Kaharau kia haere atu a tātou ki te awhi i a rātou, a Uenuku. Na, i reira ka haere mātou katoa ki roto o Pangaru ki te awhi Tē rawa tātou whānau. Nā koe tēnei te take e tautoko ake ana au, ā, wērā kōrero i waiho mai tē rawa, wē rawa tātou tupuna, ā, mai rānō. Kei mōhio tātou mā tātou here e pā ana ki Taumārere, herehere te riri, Nā, kei konā anō ētahi ngā kōrero. I tētahi waina ko oti kei a Pita rāua ko, ko Wasi ki te kōrero, mō tētahi waka e haere atu nei, e hoi ana tana waka ki, ki Kerikeri. Ka puta te karanga, Heoi, haere ana koe ki hea? O, haere nāu ki te Kerikeri, i kitea ngā rangatira. Nē, ka pēnei te kōrero. Koe te, e haere ana koe, tēneki, me huri mai koe tō waka ki konei. Me huri mai koe tō waka ki konei. Ko tēnei te awa o te rangatira, ko Taumārere, herehere te riri. Taumārere, te awa o te rangatira, kei konei, haere mai. Ko tēnei, ko Ngāti Rangi tēnei. I heke mai au ki ngā atua, ki te whenua, nā, ko Ngāti Rangi hau i tēnei wā. Nā, kua auau e rau ētahi a ngā kōrero i kōrerohia ai. Ōrite anō ki te kōrero a, a Kene e pā ana ki a Pokopoko rāua ko, rāua ko Rangiriri, nē. I te, i tērā wā, ka, Ka hiahia a Pokopoko ki te pakanga ki nga ki nga taniwha katoa, ki te pakanga nga taniwha. Ka puta te tono ka haere mai. Kiia a Rangiriri haere. Na i reira ka maihia tana ropi, tae ka whiu ia tana ropi i roto o Takiwira, i roto o Wairoa, tae atu ra ki roto tau, Taumarere, ka mau te kaki i te ropi ra. I reira ka tongohia te ropi taea a Rangiriri ki te tongo te ropi, te ropina ka werongia te ruru o te tahi, tahi toka. Ta ika kumengia pokopoko te ropi, toro katoa te wahi na tae atu ra ki roto o, o Wairoa. Na ka hoki au ki roto o Wairoa, nga pakanga o nga taniwha katoa. He aha te take ko huri ke te awa? Paru ke runga, he māna ki raro. Nā roto ngā pakanga o ngā taniwha roto te awa o Wairoa. Tae atu rā i roto rā i ngā whawhaitanga o ngā hapū waenganui i a rātou, koe tērā te take o tērā awa ko huri e paru ana runga. E taea te huri te awa na, Ka tika i a tātou te oranga mō tērā wāhanga. Nā, koe wēnei e tātou mā ngā kōrero mō au nau ko Oti nei te tini o ērā wā tātou kaumātua i a Waihorei rawa ko Pita, ā, tae atu rā ki tā tātou whāea i a Kene. Ā, he wāhanga anō tēnei ki te kōrero, ā, mō ngā, mō ngā mahi ko Mahiane mātou e pā ana ki Ki te tirotiro te awa, peha te mā o te awa? He aha te nuinga o ngā tuna kei roto? I te wā i mahi au tērā wāhanga, ka tukutukungia mātou e 20 ngā neti i roto te awa. Ia rā, ia rā, kī katoa nā wērā neti te tuna. Nē? Ka tuhingia mātou ō mātou ripōta ki te Ministry of Fishery, ko Mibitike. Me whakarongo koutou ki te kōrero ko Mimiti te awa o Taumārere. Kore mā te ko te whāki, he maha ngā mahi a ngā tuna kei roto nei. Tōku uinu wetahi o ngā mahi ka tirotirohia i aha ngā ngāngara kei roto i te awa, i aha te take e kōrero nei tātou mō te awa tapu o Taumārere, ka ka tūngia ua rātou sewage ponds i te awa tapu o Taumārere. E whakaaro anō tērā, e aha te take? Haumaina te wai, e hoki atu ana te wai. Ā, he kōrero anō kei roto o tērā, taea atu tēnei awa e rere atu ana, ka heke atu rā ki ngā, te moana pikopiko āwhiti. Kei konā anō ērā kōrero e kōrerohia nei. Ā, kei tēnei te take a tātou e whawhai nei mō tā tātou awa. Ā, ka tūngia he marina i te pito o te awa o Taumārere. Ko tā Hēmi tana tono mō te kerēme. Me Kei kore wēnei tūmomo mahi mahitia. Haere atu koe ki roto o tau mārere e tū ana te pou i werotia i a Te Rawa Tātu kaumātua, a Te Ahemi i roto o Ōpua. E pēnei kē ana ko tana ringa ke mua wana ka nui te kitenga tūtae katoa e puta ana i roto te awa o tau mārere. Me. Ka kite koe ngā kōrero rerekē, rerekē, te hakatūngia te Marinara. I haere mātou ki te porotihi, kei kaua te Marina i tū. Haere mai te kaumātore a Eri mai ki te mea te ki mātou kei hau me taku tuakana, haere, haere atu ki Tauma, ā, ki Ōpua. Kaua tukua rātou kei tū te Marina nei. Nā, ka haere mātou ki te pāpāhi ngā koroke e hakatū nei tā rātou Marina. I te mea, whakatūngia tā Heimi Te Paura i te pito o te awa o Taumārere, kei kore tērā, tērā marine e tū. Ka haere mai wērā ngā nanakia kei mea mai, oh koe tērā te take i whakatūngia tērā pou. Kei pai e te tū o te marine ana. Te rerekē o ngā kōrero. Ka noho mātou i roto o mātou tēneti ki te porotehi, kei kaua tukua a te merino kia haere tonu. He maha nga kaumātua i haere mai ki te noho tahi ki a mātou. Na ko Tāmati tērā i haere mai te noho tahi ki a mātou. Ko, oh, he maha atu a Lūtana mā, nga kaumātua o tēnei rohe katoa roto o Ngāti Hine, i roto o Te Kapotai, i roto o Ngāti Manu, i haere mai ki te noho, Ki te kōrero a Kīngi Taurua Roto Waitangi, i noho katoa mātou i reira ki te mea te kaua. Tae ka tukutuku mai ngā Pākehā ō rātou kōrero teka, hūmarie atu mātou, ka hoki mātou ki ngā kāinga, o tā mātou kāinga, nā, ki te koe āianei nā, ko, ko Tū tērā tūmomo mea ki roto o Ōpua, he haere tonu ana. Nā wēnā wētahi a ngā ngā kōrero he tirotiro mō tātou, mō tēnā kaupapa ko te awa tapu o Taumārea. He mea tapu, he mea tapu tēnei kei roto i a tātou tēnei awa. I te wā o ngā pakanga o mua, ka haere mai ngā waka ki roto te wāhi, ka huringia te ingoa ko Derricks Landing. Ka mea mātou me hakahokia te īngoana, ko te īngoa tūturu o te wāhi ko Te Herenga Waka. I reira ka tutuki, ka tutaki ta tātou tupuna a Hineamaru kia kōpiro. I tau wāhi nei kōrerohia nei ko Te Herenga Waka. I tūtaki rāua, ka moe rāua i a rāua, i tau wāhina. Koe ēnei wētahi o ngā kōrero e tirotiro ma rātou, e mea ana rakau nā tātou katoa tēnā awa, nō ngā hapu katoa, ngā kaitiaki katoa o tēnā awa. Koia tēnei waku kōrero. E mihi atu na tēnei ki a koutou mō tēnei āhuatanga e ako wa tātou tamariki wa tātou mokopuna. Nō reira mauri ora ki a koutou.